Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар! Без бүген Ташлык авылында кунакта Әхмәдиевлар гаиләсендә. Әлфир апа белән Разыйф абый 50 ел бергә бәхетле гомер кичерәләр. Белмәгән эшләре юк, чәчәкләр үстерәләр, кош-корт үрчетәләр. Исәнмесез, Разыйф абый! Исәнмесез! Бик шат сезне күрергә. Э, бик шат без дә.
Э, Разыйф абый бүген үзенчәлекле һөнәрем, кош, бәпкә үрдәкләрен Э, ояларын урыс теле белән уртаклашачак шулай бит әйе шулай әлеге кәсеп сезгә әтиегездән күчкән әйе мин бәләкәй чакта әти корзиннар үрәдер ие шуннан ничектер отып калдым мин аларны шуннан соң үзем дә үреп карарга э, уйладым безгә күрсәтәсезме бүген күрсәтербез бик рәхәтләнеп әйдәгез әйдәгез узыгыз

Разиф абый бүген безгә каз, бәпкә, тавык ояларын үрү серләре белән уртаклашачак, шулай бит? Әйе, шулайрак планнар. Мин инде яшь чакта ук э, әти безнең э, корзиннар, зур корзиннар үрәдер э, төрлесен үреп, шулай итеп мин аны карап торадыр идем озак-озак итеп. Шундый бер вакытны мин бик еракка Байконурга командировкага баргач, Әтинең үргән корзиннарын искә төшереп, шундый корзиннар үрергә уйладым. Ну, анда инде тал чыбыклары юк, и менә шундый проволокалар анда безнең эштә бик күп ие. Шул проволокаларның э, эченнән тимер чыбыкларын чыгарып, озын-озын итеп менә шундый проволокалардан корзин үрергә уйладым. Менә ул корзиннарны инде мин андан бик күп итеп үреп, посылкалар белән җибәрдем, үзем белән алып кайттым. Кайткач, берничә корзин шулай үреп, менә шушы провоклар бетте инде почти минем. Туганнарга, дусларга тараттым. Иң матурларын сайлап алып бетерделәр. Менә үземә бер эчеш калды инде, истәлеккә дип. Менә шундый хәлләр булды. Э, татар халкы бит инде ул э, каз, э, үрдәк ояларын ясау эше белән шөгыльләнгән төп кәсеп булып та саналган бит инде, шулай бит? Әйе, шулай инде. Безнең әти гел шуның белән заниматься, күршеләргә дә үреп бирәдер ул. Ул бөтен нәрсәне эшлидер, аның кулыннан киләдер. Может, шуның мин сәләте миңа ияргәндер. Үзем шул турыда уйланган бар инде. Талчыбыктан үрәдерегезме? Талчыбыктан да үргәнем бар иде. Ну инде э, теге Байконурда эшләгәндә анда талчыбыгы юк бит инде. Анда менә шундый проволокалардан табып, шул проволокалардан үрергә уйладым. Менә шушындый корзиннарны үрдем инде мин. Менә мисал өчен менә шушындый корзин үрер өчен күпме вакыт кирәк? Ну, менә бу бәләкәй корзин инде моңа, наверное, бер 3-4 көн кирәктер. Ул шундый э, котлаулы эш. Аның бит эчендә нержавейка, нечкә генә чыбыклар күгәрмәсен дип, нержавейка чыбыкларны башта каркасын ясыйсың, аннары соң инде менә шулай итеп әкрен генә үрәсең. Бу корзинның әле өсте дә бар, өстен чуты каядыр югалтканнар.
Димәк, бик четерекле эш. Бик четерекле эш.
Талчыбыктан да авырракмы әллә? Бу, конечно, тал чыбыктан гораздо ныграк авыррак. Тал чыбыкта инде анда гел бер төрле генә үрәсең дә үрәсең. Анда бит һәрберсен китерергә кирәк, бөтен нечкәлекләрен аңнарга кирәк тал моны үргәндә. Ә димәк, менә шушы кәрҗиннәр уру сезгә еракта Татарстанны сагындырган, шулай бит, э, ниндер хисләр тудырган. Әйе, бу бу картинаны күргәндә дөресеннән дә мин шит шагыйрь генә булып китмәдем әле. Берничә шигырьләр яздым, шунда э, хезмәт иткәндә түгел, командировкада бит мин сварщик булып эшләдем. Менә шунда э, анда многоразовый ракетал җибәрергә уйлаганнар. Шуның установкасын төзедек без бик озак кына. Шунда эштән кайткач инде эш булмаганда, менә буш вакытларда шигырьләр яза идем. Әллә безгә шигырь дә укып күрсәтәсезме? Менә бер шигырь хатыныма багышлап язган идем. Күңел дип атала ул шигырь. Ара ерагайгач күңел яканая дип, әйтсәм сиңа бер дә ялгышмам. Яшәү өчен уй хыяллар кирәк. Менә шулар белән тартышам. Моңсуланган күңел уйга чума. Уйлар илтә аны еракка, Шулай хыялланып көч бирә ул, Сине сагынып типкән йөрәккә. Күңел тарта бары синең янга, Талпына ул очар кош булып, Борчыла ул көнне төнгә ялгап, Сине уйлап, сине юксынып. Күңел уйлый, күңел моңсулана, Күңел төшә авыр сагышка, Берни җитми бергә булуга, ди, Яшәгәндә тату тормышта. Күңел куша, бергә булган чакта, бер-береңне назлап сөяргә, син матурым диеп иркәләргә, бәхетем син минем дияргә. Күңелемдә зур ышаныч минем, куркыталмас аны үлемдә, зур мәхәббәт, чын ярату белән мәңге йөзәр бәхет күлендә. Әфәрин, бик матур, бик хисле шигырь. Димәк, сез э, командировкага инде гаилә коргач, э, Әйе, гаилә кылгач, монда җәмәгатем монда калган ие. Но безне шулай э, шундый организация инде анда бармыйча мөмкин түгел ие. Анда специалистлар кирәк ие. Мин аргум белән бар итәдерим. Анда тон кейниләр бит. инде, Бөтенесе нержавейкадан. Шуңа күрә безне анда көчләп-көчләп җибәрделәр. ничә кәрзин үрдегез соң? Ну, аның ш- белмим инде, Даже санын белмисез. Санын белмим. Бик күпләрне туганнарга, дусларга өләштем. Аларда да хәзер дә искә төшереп миңа звонит итәләр. Синең корзинаң исән әле. Берни булмаган. Менә бу хәзер действительно бу корзин ничә ел 85 елдан бирле ничә ел инде хәзер. Күп бит инде. Аны бернинди төсе үзгәрмәгән, бернинди эчермәгән, итмәгән. Бөтенесе нержавейкадан каркасы.

Мин үзем буш вакытта гел балыкта, монда җәмәгатем командовать итә инде бөтен ниләр белән, э, казлар, үрдәкләр, анда чебешләр белән. Мин монда бик җөрмим, ул аларның барсын да карый. Ничә казыгыз бар? Казыбыз 15 каз бар. Үзегез чыгардыгыз?
Үзебез чыгарган, ие. Әле аның өстенә Әйдә инде кәҗә алыйк дип, быел кәҗә алдырды, кәҗә алдык, аның бәрәне бар, менә монда җөрей. Э, кызык инде алар янына керәсең, үзләренә күрә рәхәт бит инде. Ул аны сөтен савырга бик ярата. Көн саен сөтләрен савып, үзебезнең сметана, үзебезнең май, үзебезнең бөтен твороглар, бөтенесе сырлар ясый, бөтенесе үзебезнең кәҗә булгач, бөтен җитә безгә. Ә балаларга да кала, бөтенесенә дә җитә. Чебешләр дә үрчетәсез. Әйе, чебешләр үрчетәбез.
Менә Монда ничәдер 20 дән артык, 24 чебиемне чыкты. Менә алар көзгә хәтта ничек булса да аларны үстереп җиткерергә инде кыш башланганча. Әле алар э, нидер токымлы ахрысы. Әйе, алар анда төрле-төрле, анда э, берничә төрле инде алар. Мин аларның әйтеп бетерә дә алмыйм ничә төрле икәнен. Төрле кешедән төрле ниләр алып, йомыркалар алып чыгардык инде. Менә сез үзегез э, Кәрҗиннәр уруны әтигездән өйрәнеп калганыгыз. Ә сез үзегез оныкларыгызга, балаларыгызга өйрәттегезме? Менә бу проволокаларны тотам әле. Оныкның бер оныгым бар минем, Искәндәр. Шуңа ничек булса да шул шушы корзинны үрергә өйрәтергә исәбем бар. Дөресен генә әйткәндә, җегет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз диләр бит. Өйрәнсен. Менә шундый план бар. Менә бу проволокаларны шуңа тотадыр өем әле. Әзрәк калды монда.
Әле сез э, шигырьләр язасыз, җырлар да җырлыйсыз ахрысы, ишеткән идем.
Җырлар инде буш вакыт булганда кыш көннәрендә күп җәй көне алай җырлап утырып булмый. Бик моңсуланган чакларда була инде кайчакта җырлаган чакларда. Гармун аласыз кулыгызга? Юк, бик сирәк алам. Бер җылга бер тапкыр, может, ике тапкыр.
Бүген безне сөендерәсезме соң? Белмим инде бер җыр җырлап карап булырмы, юкмы инде ансы. Тырышып карыйк. Әйдәгез.

Афәрин. Әллә гармон да әтиегездән калдымы?
Юк, әти уйнамыйдыр и минем әнкәй белән бер туган абый, әнкәй ягыннан. Без бөтен үзләр уйный. Ике абыем да Апам да җырчы.
Иҗади гаилә. Иҗади гаилә.
Бик яхшы.
Э, Расифа, менә бу кәзин үрүгә килсәк, э, әзрәк аңлатсагыз иде, ничегрәк башлыйлар аны? Э, башта каркасын төзиләр инде, әйме без? Каркасын нержавеющий нечкә генә чыбыктан Бер миллиметрлы кыркасын җыясың. Аннан соң инде менә шулай итеп үрә башлыйсың. Каркасын җыйсаң, берни дә авырлыгы да юк. Әле бит аның ничектер төсләре дә үзенчәлекле туры килергә тиеш, әйме, Гастәгә? Әйе, алары бик э, сложный инде аның, бик сложный. Туры китерергә кирәк. Әйе.
Ну, монда уйлыйсың инде, анда, монда бөтен нәрсә симметричны булырга тиеш. Күрәсең, ничек переливаться итә ул. Әйе. Бөтен нәрсәсе монда четко, все бер төс кенә булса әле бер хәл әйе э, бер генә төсләр булгач э, әле моннан да матурраклары бар иде алар инде үземә калмады алып алып бетерделәр бирене ялына ялына сорагач бирәсең бит туганнарга дусларга биреп бетердем
димәк ниндидер бизәк чыгарга тиеш әймегез аны да алдан уйлап эшләтергә кирәк әйе әйе әйе
моны мин уйлыйм инде дөресен әйткәндә Теләсә кем эшли алмый аны. Ул күңелдә, йөрәктә булырга тиеш.
Әлбәттә. Ну, бик бик өйрәтсәң, тырышып-тырышып өйрәтсәң, любой кеше эшләргә может, конечно. Ә болай үзе алып, сразу гына эшли була торган нәрсә түгел ул.